jagħmel il-ħabib tagħna Kane Said li huwa l-mistieden illi mistijej illi ħajkellimna dwar il-kontroll fejn jidħol il-lob. Ma nix qegħdin nitkellmu la fuq il-lob tal-futbol u lanqas fuq lob eh, sportiv, imma qegħdin nitkellmu fuq jiena nsejjaħlu l-vizzju tal-lob. Kif inti qabel xejn? Hekk hu, insellimlek Jean Claude u l-wara nofsinhar it-tajjeb lilek u lit-telespettaturi kollha li qegħdin isegwuna. Sewwa qed tgħid, nixtieq nibda billi ngħid li aħna maħniex kontra l-logħob rikreazzjonali li persuna tilgħab b'divertiment ma' sħaba ma' membri tal-familja tagħha. Jiġifieri jien naf li kolli erba' telespettaturi li jiltaqgħu flimkien u jmorru għat-tombla. Dik hekku. Ma fiha xejn ħażin. Hemm il-linja tal-kontroll mhm. kif dejjem niddeskriviha. U din rridu nitkellmu naqra fid-dettall fuq. Ekku, ekku. U il-problemi jibdew jitfaċċaw meta persuna taqbeż dik il-linja tal-kontroll u ma tibqax tilgħab b'mod responsabbli u sfortunatament l-attività tagħha tibda twassal bil-mod il-mod għal vizzju. Hawnhekk nixtieq ehm, nagħti deskrizzjoni tal-Fondazzjoni għall-Lob Responsabbli. Ehm, Il-Fondazzjoni x'inhi, x'inhu xogħolna? Il-Fondazzjoni tnediet lura fit-18 ta' Frar 2014 mill-Ministru ta' dak iż-żmien l-Onorevoli Mary Louise Coleiro Preca u mis-Segretarju Parlamentari ta' dak iż-żmien ukoll l-Onorevoli Edward Zammit Lewis. X'inhu l-għan tagħna? L-għan tagħna huwa li niġbru u nimmaniġġjaw fondi kemm lokalment mill-Gvern, servizzi tal-logħob u entitajiet oħrajn. u anke wkoll fondi Ewropej biex niffinanzjaw riċerka, insaħħu l-kampanji edukattivi tagħna u kif ukoll permezz tas-servizzi tagħna nkomplu nkunu ta' spalla għal min sfortunatament qiegħed ibati mill-vizzju tal-logħob. Issa, meta nitkellmu kampanja edukattiva, illi wieħed pereżempju fejn jidħol il-vizzju tal-alkohol, ikollok kampanja tixrob xu s-suq, naħseb illi ormai indrat. Biss naħseb illi bħala anka pajjiż nifukaw ħafna fuq il-problema ta' droga, nifukaw ħafna fuq il-vizzju u l-problema wkoll tal-alkohol, però jien għalija problema siekta illi sfortunatament jiena ngħid aħna kkankrati biha mhm. bħala soċjetà, mhm. huwa l-lob. E, u tiskanta kemm wieħed ma jarajiex, dan ta' minn tixħat tkun jgħad fis-sakra u rawk tixxengel mal-ħajt, jew tħalt id-dar fis-sakra, jew inkella meqrud bid-droga mixħud ximkien. Da qed nitkellmu li il-ħajja tkun qed għal barra, il-qoxra tidher dejjem l-istess, u mbagħad jibdew bil-problemi. Meta tgħidli kampanja, kampanja kif? Ara Jean Claude, aħna bħala fondazzjoni nemnu bisħieħ li il-poplu hemm barra mhm. għandu jkun marraf x'inhu lob responsabbli, x'inhu lob kompulsiv, x'inhu lob patoloġiku. Li anka l-klim huma naqra iva, tqal. Ekku, ekku.
Aħna nemmnu aktar minn hekk, aħna nemmnu li rridu nibdew mill-età tenera tat-tfal tagħna. Sewwa. Aħna għandna l-kampanja edukattiva, bdejna mis-sena 2015, s'issa dwarna aktar minn 4,000 student, inżuru l-iskejjel primarji tar-raba' sena madwar Malta u Għawdex kollu, fejn inżuru dawn l-istudenti, u nagħrfu ngħallmuhom kunċetti bħal logħob responsabbli, kunċetti bħal ċittadinanza online, id-differenza bejn il-vizzji differenti, mm. x'inhu logħob patoloġiku, logħob patoloġiku x'inhu? Meta persuna tibda tagħti importanza żejda lil logħob, dak ngħidulu logħob kompulsiv. Imma sfortunatament il-logħob patoloġiku meta persuna, jiena nħobb niddeskriviha hekk, eh, torqod bil-lejl moħħha fil-logħob, tqum filgħodu moħħha fil-logħob. Ma ssib l-ebda pjaċir b'attivitajiet oħrajn barra l-logħob. Sfortunatament il-logħob patoloġiku iwassal għal diversi problemi. X'inhuma dawn il-problemi? Problemi soċjali, inti ssibha diffiċli tkampa fuq il-post tax-xogħol. Issibha diffiċli tikkonċentra. Issibha diffiċli fil-relazzjonijiet tiegħek kemm mal-membri tal-familja kif ukoll mal-maħbuba jew mal-maħbub tiegħek. Dan kollu iwassal sfortunatament għal vizzi oħrajn. Hawnhekk Jean-Claude nixtieq nirreferi daqsxejn għas-servizz ta' għajnuna li aħna noffru, il-1777. Dak huwa n-numru?
Iva, iva, dan huwa free phone, mhm. il-persuna tista' iżżomm l-anonimità kollha tagħha. Hija?
Iċċempel fuq dan in-numru 1777 mhm. u hemmhekk se ssib l-istaff imħarreġ tagħna tal-fondazzjoni. Jiena l-biċċa ta' xogħol hija dik, eh? Ġifieri jiena naf ħafna sitwazzjonijiet ta' ħafna nies illi huma inkwetanti. Il-persuna illi tilgħab kważi kważi tinnega li għandha l-problema. Anzi, ehm, tgħidlek jiena ma ħaqniex niżvoga, naħdem daqstant minn filgħodu sa filgħa xejn. Għal-ġob nagħmel tnejn biex ngħajjax il-familja. Daw qed nitkellem fuq każijiet reali. E, Eh, ġifiri jena xemmur naqbad 400 euro u nilabom, maħaqni jena nizvoga. Issib minn ukoll, isma ħna niltaqgħu erba' tiħbib, nilabu naqra karti, però tissir ta' kuljum. Bl-istess mod għandek ukoll familji li jgħidulek issam billi mor nilab jena bi 15 euro karti forsi jitla li numru f'xi kompetizzjoni jew f'oħra. U hija xi ħaġa jisa ta' kuljum. Ġifieri bħal meta persuna toħroġ tixtri il-perżut u l-ħalib, għandek ukoll rutina li fiġranet in-nies imorru u jilabu. Saħan sitra nara illi titkellem ma' nies illi jbijaw il-ħalib illi jgħidulek meta kompetizzjonijiet partikolari ehm, jolew, in-nies jixtru inqas. Meta għandek dik is-sitwazzjoni kollha, fil-verità, min ħa jċempel wieħed seba' seba' seba'? Ara, sewwa qed tgħid ehm, li persuna tirrealizza li għandha problema hija diffiċli immens. Mm. Jiena dejjem ngħid l-ewwel pass huwa l-aktar pass diffiċli ehm, huwa l-aktar pass importanti. Aħna l-aktar li nirċivu telefonati, Jean-Claude, mill-qraba, mhm. persuni tal-madwar ta' dawn l-ivvizzjati u l-aktar li nirċievu telefonati mingħand nisa, mhux mingħand. Mingħand nisa l-iktar li Iva, iva, iva. Nerġa' nirrepeti li inti tilgħab b'mod rikreazzjonali u kulħadd għandu l-linji tal-kontroll, il-limiti, jiġifieri l-limitu tiegħi mhux il-limitu tiegħek. L-importanti li persuna, nerġa' nirrepeti, ma jaqbiż dik il-linja. Inti taqbeż dik il-linja meta tibda tonfoq aktar milli jmissek.
Dan huwa l-ewwel kejl li wieħed irid iva. jagħmel minn qed isegwina. Iva, tidħol fi problemi finanzjarji ma tkunx tista' tlaħaq mal-ħajja. Barra minn hekk, pjaga soċjali oħra hija l-pjaga tal-użura. fejn persuna tissellef fuq l-idejn. Dan kollu il-persuna involuta mhux dejjem jirrealizza vera. Għalhekk nirċievu ħafna telefonati mill-qrabat. Hemm lajnuna, lajnuna teżisti, jekk inti tħossok skomdu jew skomda li ċċempel il-wieħed seba' seba' seba' għandna wkoll is-servizz taċ-chatline. Fuq il-websajt tagħna www.rgf.org.mt, bottom right corner għandna il-chat line fejn tista' żżomm il-persuna tista' żżomm l-anonimità kollha. Flok iċċempel bit-telefon tkun tista' tiċċettja bil-kompjuter tagħha jew inkella bil-mobile tagħha. Li li qed jgħaddili minn moħħi huwa dan, illi żgur hemm nies illi jafu, hawnhekk qegħdin naraw il-sit u fil-fatt, Grazzi wkoll għar-reġija qegħdin jindikawlkom kemm huwa faċli wieħed jidħol fuq is-sit u hemmhekk fejn hemm il-chat line ukoll tafasa u tista' tibda tiċċettja kif wieħed jagħmel ukoll fuq Facebook u social networks oħrajn. Biss li qed jgħaddili f'moħħi huwa dan u nixtieqek li sserraħ l-imħuħ ta' min qed isegwina. Li jkollok sitwazzjoni antipatka illi bdiet mill-vizzju tal-logħob hija weġgħa. U ħafna min-nies jixtiequ li jgħinu lill-individwu illi jkun għaddej minn din is-sitwazzjoni, biss ikun hemm il-biża' illi isma' jien ħa mmur inċempel wieħed seba' seba', wieħed seba' seba' seba' u ħa ndaħħal lil ommi jew il-missieri fl-inkwiet. Jien għandi l-kuġin jew il-ħabib kbir tiegħi illi naf li għandu problema, imma dan ħa nċempel dan il-helpline u daw ħa jieħdu xi azzjonijiet illi inaffru r-relazzjoni ta' bejnietna, aħna nkunu diġà qegħdin sew. U dan jista' wieħed jittieħdu xi passi fil-konfront tiegħu. Tista' tispjegali kif Kif din il-biża' wieħed jista' jegħlibha? Ara, hemm sempliċi hawnhekk fejn indaħħal il-ħila tal-istaff tagħna. Nirċievu ħafna telefonati, nisimgħu b'ħafna stejjer, L-istaff tagħna huwa imħarreġ sena sħiħa, iva. mhux l-għajnuna tal-istaff tagħna biss, imma wkoll nirreferu ċertu każijiet lil aġenziji terzi wkoll. Jiġifieri aħna qegħdin qegħdin ngħinu b'mod kollettiv ukoll. Prattikament mill-aħħar statistika li ħarġet l-Awtorità Maltija għal-Logħob, il-poplu Malti lura fl-2015 nefaq 125 miljun ewro. Iva, dik hija r-realtà. Għandek 54 fil-mija li lagħbu bi flus. Issa minn dawk l-54 fil-mija għandek wieħed fil-mija sa tnejn fil-mija li rrapportaw vizzju fil-lifestyle tagħhom. Iva, bejn wieħed u ieħor għandek qisu bejn 2,000 u 3,000 persuna. Mhumiex ċifri allarmanti. Eħe, ma jiena immur oltre, jiena mmur iktar mill-istatistika dawk huma dawk li għamlu r-rapport. Mbagħad għandek min ma jirrapportax. Ekku. U jiena nixtieqek illi biex nikkonkludu wkoll, l-appell tiegħek ikun għal dawk illi s'issa qed jibżgħu jċemplu dak in-numru li qed jaraw fuq l-iskrin biex jitolbu jew l-għajnuna għalihom jew għal min ħobbu. Ekku, ekku, hawnhekk nixtieq ehm, nagħmel kuraġġ lin-nies hemm barra, speċjalment lil dawk eh, li qegħdin ibatu mill-vizzju u anke dawk ta' madwarhom, mhm. ehm, ċemplu 1777 Ikkuntattjawna permezz tal-chatline tagħna wkoll. L-ewwel pass huwa l-aktar pass diffiċli imma l-aktar pass importanti, dejjem nirrepeti. L-għajnuna qiegħda hemm, l-istaff imħarreġ qegħdin lesti biex jgħinukom. Ċemplu u ssibu l-għajnuna kollha neċessarja. Kane, jiena nirringrazzjak ħafna, grazzi wkoll tax-xogħol qawwi, għażem biżżejjed, grazzi ja kelma żgħira għax-xogħol kbir li tagħmlu bħala fondazzjoni. F'idejkom li qed issegwuna, tħallix il-logħob jilgħabek. Aqbad it-telefon u fuq in-numru 1777 ċempel sabiex, vera kif qal Kane, il-pass l-iktar iebes huwa l-ewwel pass, però mbagħad tkun naf li kif il-mument li jirrisponduk Fuq dak il-helpline m'intix ħa tibqa' tagħmel il-pass waħdek u allura għandek nies professjonali li se jgwidaw lilek u lill-għeżież tiegħek kif tistgħu toħorġu mill-problema. Nawguralek li ssib il-kuraġġ u tagħmel dak li għadu kemm spjegalna Kane mill-Fondazzjoni għal Logħob Responsabbli. U nimxi għan-naħa l-oħra ħalli nagħlqu din is